Ha Abel Benítez oĩ ñanendie control central-pe ha ro'e jeýma peẽme jajoaju ypotĩrekãvo. Upángo la jaheka ñande la ypotĩla jaguereko hag̃ua, ypotĩngo ha'e sinónimo de salud. Do, donde tenemo agua potable, jarekohápe veie la ypotĩngo mitã hesãiña oĩ, mitã imbaretéva, okakuaa porã, ha entonce opa la jarekóramo la Agua potable la ñane comunidape opa la mitã rye sakã hye pelota he'ia lo mitã upea opa ha upeicha gua ngo ymave heta oguereko la bicho heta oreko la sevo'i la mitã ha la jaguerekohape la agua potable opa opa upea naipori la mitã de nutrido naipoi la mitã hye pelota va hembe morotĩa hova sa'yjúa Jehova pytã asy la mitãnguéra ko'ág̃a entonce porque jaguereko la agua potable. Agua potable es sinónimo de salud. Ha upéicha rupi he'i ñande la Junta de Saneamiento de Curuguaty he'i ñandéve el uso racional del agua potable beneficia a todos he'i. He'i racionalmente jaipuru ramo ñande rupi typaite ta he'i. La Junta de Sanamiento de Curuguatyngo kuehe ára oinagura peteĩ pozo con tanque de cincuenta mil litros para mejoramiento del servicio de agua en el barrio San Miguel de San Isidro lado este ha upéicha avei eh, fra, eh, nueva ciudad nueva, ciudad nueva pe guarã eh, upépe omejora hag̃ua la servicio de agua potable, entonce oñeinaugura la peteĩ tanque cincuenta mil litros ha ko'ág̃a jaguereko la pe eh, cerca el predio del cuartel camino a San Isidro lado este jaguereko dos tanque ha peteĩ tánke de cuarenta mil lítro upe upévango oĩva oĩ anteriórmente ha ko'ág̃ape de cincuenta mil lítro upéva exclusivo pára barrio San Miguel ha upe aveichárõ upépe ome'ẽta opotensiáta la servicio de agua potable anteriórmente oñembohasa la cañería-pe Rutavýrupi ojejo'o peteĩ Barréna pe je'éa chupe pe rúta asfaltoavýrpe oñembohasa la káño ipoguasuvea oñembohasa entónse pára ke ténga más presión ha ko'ág̃a entónse ja oñeinaguráva pe aja oĩma en servísio omehora la servísio de água potable gran párte del barrio San Miguel ha upéicha avei barrio San Cayetano, og̃uahẽ oho hína peápe, peápe y omejora, ojoajuda ha entonce péicha omba'apo la Junta de Sanamiento Curuguaty bajo la administración del profesor licenciado Luis Barreto Godoy oĩ tenondete como presidente, vicepresidente ha'e el profesor licenciado Miguel Miguel Noria, secretaria ha'e la profesora María Luisa Urbieta, ha upéicha la tesorera la, la licenciada eh, Rosy Galeano, ha vocal oĩ oĩ la señora abogada Nilda Noria, ha upéicha avei oĩ la síndico El señor Julio César Colmán ha Claudio Chaparro, ha upéicha la ointegra la Comisión Directiva de la Junta de Saneamiento de Curuguaty ha ñame'ẽ agradecimiento avei a los funcionarios, a todos los funcionarios administrativos y técnicos ha operadore oĩva en la Junta de Saneamiento mediante péa entonce oĩ la trabajo oñemejora ha péva pe obra ojejapo por recurso propio, fondo del fondo de la Junta de Saneamiento rupi, fondo de todos los usuario opaga rupi la iservicio de agua opaga jagueguereko la plata ha ñamejora entonce el servicio de agua. exclusivamente para los barrios ya mencionados ha umi ha'e la trabajo ojapo oho hína la Junta de Saneamiento de Curuguaty ojeprocupa la iusuario-re nog̃uahẽ porãihápe la y omejora la sistema, oheka la solución, mba'éichapa oñesolusionáta la problema oĩva Ha pea kuehe og̃uahẽ, og̃uahẽ hu'ãme entonce uno de los proyecto oĩva de mejoramiento del servicio de agua oĩva hína para el barrio ha'e haguéicha Ciudna, Ciudad Nueva, barrio San Miguel, San Isidro lado este, ha entonce umíape omejora la sistema de agua ha totalmente oĩ ha kuehe la oñeinagura pe upéva ojeexplikapa la técnicamente he'i la pozo oguereko doscientos metros de profundidad he'i oguereko la equipo de cloración he'i ha la tanque tipo copa peteĩ de cuarenta mil litro ha otro de cincuenta mil litro he'i peteĩ la ipintura pyahuete ha otro otro ja'are moñepintángo ivaíta py la ojoykére oĩha upémarõ oñepintapaite mokõivéa ha oño hermanoicha oĩhína peteĩ michĩ mieve ha otro tuicha mieve entonce peteĩ hermano mayor ha otro la hermano menor oĩhína ojoypýpe la tanque upépe Ha entonces péa ha'e la trabajo de la Junta de Saneamiento de Curuguaty. Erekóramo haber la pendiente la ya eh, oĩ hague la inauguración kuéngo ikatu jahechaka la ciudadanía hina jahecha hag̃ua ñahendumi mba'épa he'i karai presidente eh, Luis Barreto Godoy mba'épa he'i ha erekóvente jaha ne rendápe. Aja, entonce ja'e hína péicha ñamba'apoha con todos los usuarios oĩva, oĩva en la junta de saneamiento, ha gracias a todos por la presencia, ha upévango he'i karai Julio Colmán he'íkuri la idiscursope he'i hína la lastimosamente la y naipóri jave la, la gente ojeprokupa ipochy mba'épa jejapóta, mba'épa ñasolusionáta, mba'éichapa he'i ha oñeinvita a los usuarios para la inauguración y aproximadamente beneficiará a 600 usuarios beneficia tapéva pe trabajo oñeinaugura va'ekue kuehe ha ijaty tres persona la ijatýva la tres usuario la ijatýva la de esa zona la oúva ha ha upéi oĩ funcionario, ha upéi oĩ directivo, ha oĩ invitado especiales, autoridades locales, eh, como, como eh, miembro del consejo directivo de la junta municipal, ha upéi otro autoridades la oĩva'ekue, ha upéva la oĩva, ha upéi los directivos de la junta de saneamiento la oĩva, ha umívape entonces ñame'ẽ agradecimiento por acompañar siempre el trabajo de mejoramiento de las obras ja'évo.

apertúra a esta majestuósa óvra.

Péicha kuehe la inauguración de, de la obra de la Junta de Sanamiento de Curuguatí, ña rememora ha ña hendu jey ya hecha, entonces ña comparti con la audiencia en general, mba'etekópa Abel ko'ág̃a ña hendu haguã la música paraguaya mba'e.

Oĩ ha ja'apéicha jaha oñondive hína ñane programación-re ha ja'e hína recientemente oñeinagura va'ekue la obra de la Junta de Sanamiento de Curuguaty ñarrememora jahecha ha ja'évo ocontinua la obra hína más progreso oguerekóva hína ahora con la Gobernación Ha siémpre ojapo la ipárte la Junta de Saneamiento de Curuguaty, oguereko peteĩ pózo nuévo oñekonstruía hína pe lokál de adulto mayor oñerreuni ha ypýpe oĩ peteĩ pe Guayaygui Mata Costa, upépe oĩ peteĩ pózo nuévo ojejapo ha upépe oñemoĩtía peteĩ tánke de treinta mil lítro. Ha la kañería oñembohasáta aí pe ruta avýre, entónse pára potensiar la zona de polideportivo y esa zona para potenciar el agua entonces ojejapota ahí upéva upe parte pe hína ha upéicha avei otro pozo otro pozo oĩva hína eh, cancha 8 de diciembre pe upépe oñemoĩta avei peteĩ tanque de 30 mil litros entonces para mejoramiento parte de, de, de la cancha allí al costado de la cancha umiva upépe rede o potencia hag̃ua El servicio de agua en el barrio industrial, ñane amigo Luis Alfonso ko populoso barrio industrial he'i voi ha entonces umía ha'e la obra ojeapo la para mejoramiento la junta de sanamiento de Curuguaty. Ha upéicha rupi he'i ñande la junta de sanamiento de Curuguaty el uso racional del agua potable beneficia a todos he'i. Ha la inauguración hague oñeĩ hína kuri ka'i Oscar Barreto. Oscar Barreto-ngo ha'e preside, vice presidente de la Junta de Saneamiento San Cayetano de, de San Isidro lado oeste. Ha San Isidro lado oeste-pengo oĩ la trabajo ojejapo kuri la para mejorar el sistema de agua, oĩ ha ojearregla la tablero pe tormenta yvytu hatã oikuaakuérepe, Okái la la alguno ekipo ekipo de automatizasión okái ha grásia al tékniko ou osolusiona ñandéve ápe provléma jaguereko jey ha oĩ hína ha siémpre ja'e a la siudadanía en general, a los usuarios de de esa Junta de Saneamiento de San Isidro lado oeste ja'e hína que ñaimiarã al día la ñane obligaciones-ve, japaga al día la ñande servicio de agua potable, japaga al día porque jaikuaa la jaguerekóramo la plata-nte ikatu la ñasoluciona la problema jaguerekóva enseguida. Havy'ángo heta problema oguereko la ñane Junta de Saneamiento, jaikuaa la pe Arréglo de kamíno vesináles, ojejapo heta párte ojejapo empedrádo ha ojejapo la perfiláda de kamíno vesináles ha ojetrosa la káño ñembyai, ojetrosa ha umía heta gásto oguereko ha entónse umía ñasolusiona hag̃ua pya'e. Entónse ñaikotevẽrõ ñaime aldía la ñane ovligasiónre. ha ja'évo hína al día la obligación de el pago del servicio de agua potable, próxima semana oñesẽta hína a partir del lunes oñesẽta corte del servicio de agua odevea más de tres cuota, oĩ odevea cuatro cuota, oĩ odevea cinco cuota, oĩ odevea seis cuota ha mba'e odevea hína odevea ha umía oñesẽta corte del servicio de agua ha ani ñag̃uahẽ umíapetĩ japaga la ñande servicio-re, japaga la ñande servicio de agua, porque la reconexión ovale dosciento mil guaraníes. Ha japa'e jadevéramo hína cuatro, cuatro cuota jadevéramo, a veinticinco mil ningo upe a cien mil guaranínte. Ha la ojecortávo ñandehegui la cien mil guaraníre japaga va'erã trescientos mil guarani ñarrekonekta jey hag̃ua. cien mil guarani la deuda jaguerekóva ha doscientos mil la reconexión. Ha entonces ndovaléi ñag̃uahẽ upévape ha upévare entonces a todos los usuarios invitamos a ponerse al día en sus obligaciones de servicio de agua potable. Ha la agua potable ningo ha'e esencial la ñande rogapýpe, esencial es el agua, nikatúi un día jeiko la sin servicio de agua nikatúi Ha upévango he'i la inauguración pe karai Julio Colmán he'i para beneficio para seiscientos personas he'i la ojejapóva la obra San Isidro del lado este-pe ojejapóva he'i ha ijaty tres personas-nte la usuario ijaty ha ag̃aitémona naipy oĩ la y Ensegída peteĩ una óra naipói oguãja ojeplagea la hénte, naipói y, ndarekói che tererã, ndarekói che rembi'u amboykue hag̃ua, péicha la plagueo oĩ hína ha entónse upéva rupi ainvita che a la siudadanía, al usuário de la Junta de Saneamiento San Cayetano para poner al día en sus obligaciones. Pórke ñag̃uahẽramo la Córtepe, jaikuaa la Córte oguereko la ipresupuésto oguereko. Ha avei, avei entonces japagámantearã la ñande deuda ha japagarã la reconexionda la oñerreconecta jey haguã ñandéve. Ha ahora las nuevas conexiones ojejapóva en la Junta de Saneamiento San Cayetano, la icosto ha'e ochocientos mil guaraníes, ochocientos mil guaraníes ha upeágui setecientos cincuenta mil guaraníes al contado, al contado opagátaramo. Ha opagátaramo, opagátaramo a cuota opagarã el cincuenta por ciento, opagarã cuatrocientos mil guaraníes ha ojekoloka chupe la medidor ha oreko la servicio de agua, ha pe Cuatrocientos hembýa opaga'ã la iservicio de águanti opaga'arã en cuatro cuotas, en cuatro cuota ha entonce upéva ha'e la costo del servicio de agua. Ha alguno oñeporandu he'i mba'éicha rupípio, mba'éicha rupípio Kuru Guatýpe ningo seiscientonte ha ko'ápe la ochociento'i pekovra he'i. Ha upéva ningo es una organización aparte, es una organización diferente. Junta de Saneamiento Santa Rosa-pe la derecho de conexión ovale un millón guaraníes al contado con medidor. Upéicha avei Junta de Saneamiento jepopyhýpe un millón de guaraníes ha upéva al contado con medidor avei la derecho de conexión. Ha mba'ére upéva? Porque ojeguereko en cuenta la trabajo comunitario ojejapo vakuéva. traváho komunitário. Ymápe oñepyrũ ramonguaréngo la traváho komunitário, káda uno ojo'óva la sánhape ifréntepe, iterréno fréntepe ha algúno la iterréno ipuku eskínape oĩva cuatrocientos métro ha mba'éhape, cuatrocientos métro ha'e ojo'o pe sánha ha umía, umía entónse okorresponde hag̃ua ha oiguala hag̃ua la heta omba'apo akuépe la nuevo usuario-pe, entonce ojekovra la un millón de guaraníes ha ja'e jey Junta de Saneamiento San Cayetano-pe al contado con micro medidor, instalaciones ipyahúva siempre ojejapo con micro medidor peteĩ exigencia la ERSAN omoĩva. ha upéicha rupi ojekovra setecientos cincuenta mil si va a ser al contado. Ha upévape oinclui la usuario, o sea la futuro usuario ha'éva ojo'oarã la zanja de pasa calle ha ojo'oarã la ikorapýpe oike ha un metro de pe ikorapýpe oñemoĩ chupe la canilla ha con proyección a seguir Ha oñemoĩ upéa ha pasa kálle ramo oĩha pe empedrádo, upéva jey ikostomivevéma hína la empedrádo jeipe'a ha oñe'ejo'o ha oñemoĩ jey va'erã, ha umíva oguereko kósto apárte oguerekóva hína, upéva ojeheka ótro personál ojapóva ha umíva ha'e hína la traváho entónse oĩva. Ha entónse upévare káda organisasión es diferente i le instámo de vuélta a todos los usuarios de la Junta de Saneamiento San Cayetano de San Isidro lado Oeste oñemoĩ hag̃ua al día la en sus obligaciones, porque próxima semana ha'e haguéicha hína lunes guive orekóva más de tres cuota vencida de su pago de agua rosẽta Corte-pe hína, rosẽta Corte-pe hína karai Remigio Ríos, Oscar Barreto, Che ha ótra persóna rosẽta hína la kórtepe ha entónse ani jahasa málo rráto ani ág̃a ñandepochýti aveiha. Arrepeti jey, A los nuevos usuarios sí o sí con micromedidor oñemoĩ. Ha la micromedidores japagárã la ñande usuarios japagárã micromedidores. Algúno he'i, Che ndapagamo'ãi pórke che ndaipotái la míkro de medidór, he'i. Ha peteĩ ógape oĩ tre, kuátro óga jey oĩ ha ome'ẽ jey la ita'ýrape, itajýrape, ijérnope, ome'ẽ ha umíape oñemoĩ la míkro medidór ha upéi oñeinvita chupekuéra káda uno oguerekova'erã konexxión apárte. Káda kása tiene ke tener su konexxión apárte ha umíva entónse Oĩ hína ha oĩ katu ojekoloka va'ekue la micromedidor ha ndopagáigui tía hese ha péa ojeguahẽta chupe la corte del servicio de agua. Corte del servicio de agua oĩ ja dos meses, tres meses ma ojekoloka hague ndopagái ha upéva oñeguahẽta chupe ha entonces ãicha guápe ja Solamente al contado-ma opagána la idéuda ha la imicromedidor-re al contado-ma ikatu hag̃uáicha oñerrepone chupe la servicio de agua. Mba'etekópa Abel jahajey ne rendápe ñahendu purahéi.

Ha upéicha ñaime hína Abel Benítez-nte Control Central-pe ha ro'e jeýma peẽme jajoaju ypotĩrekávo. La Junta de Saneamiento de Curuguaty he'i ñandéve el uso racional del agua potable beneficia a todos he'i, ha la ome'ẽa ñande la racionalidad jaipuru hag̃ua la racionalmente-ngo ha'e la micro medidor. Micro medidor-ngo omarka ñandéve la Junta de Saneamiento de Curuguaty-pe. la consumo mínimo ha'e dieciséis mil litros de agua, upéva ha'e dieciséis metro cúbico, ha ohasáramo dieciséis metro cúbico entonce upéva ojepagáma la hérava excedente, la excedente ojecovra a dos guarani el litro ha oĩ por categoría, oĩ categoría domiciliaria, oĩ categoría industrial ha la categoría industrial jepyve la itarífa jepyve ha entonce ojekobra upéva ha ohasáramo la dieciseis mil litro ha'éma a dos guarani el litro ojekobra la excedente ha ndohupitýiva he'i alguno oñeporandu ha ndohupitýiva la dieciseis mil litro ingo he'i oréngo Cinco mil, seis mil litro umiánte rogasta la mensualmente he'i ha upeángo ha'e la consumo mínimo. Consumo mínimo en la Junta de Saneamiento de Curuguaty ojecobra treinta mil guaraníes mensual, ojecobra treinta mil guaraníes mensual ojecobra ha upévara Eh, upéva la eh, la tarifa ha'e treinta mil guaraníes mensual ha entonce, en, entonce eh, japaga va'erã la eipuru eipuruháicha. Ha eh, ereko la conectado ha ndeipurúirõ, ndeipurúirõ hína la y un mes, dos meses, ha lo mismonte epaga va'erã la ne, ne consumo mínimo, treinta mil guaraníes mensual. Ha upéicha avei. En la Junta de Saneamiento San Cayetano, oguerekóva la micro medidor opaga la excedente opaga ha oĩ oĩ ohóva chupe la excedente hetamivevéma ha oĩ ndoutaiva chupe upéva porque jepy he'i ha upéva la micro medidor ome'ẽ ñandéve la racionalidad jaguereko hag̃ua ha ja'e repeti jey en la Junta de Saneamiento San Cayetano

Fecha oĩ ñane rendu oñe'ẽséva hína ha ótro témare, ha entónse, entónse ñamboyke'imínte ha ja'e jey hína la Húnta de Sanamiénto San Kayetánope, entónse la oguerekóva la medidór ojejapo la lektúra, ojejapo la lektúra ha kinse mil lítro ha'e la métro quince mil litros ha'e la consumo mínimo ha upéva ohasáva ojekovra a dos guaraní el litro la excedente. Ha entonce ñaimiarã al día la ñane obligación del servicio de agua potable-pe ha por no jahasa la Kórtepe ojekortávo ñandehegui Junta de Saneamiento San Cayetano-pe la reconexxion ha'e doscientos mil guaraníes, cien mil guaraní de deuda, cuatro meses jadeve cien mil guaraní jadeve hína ha ojekorta ñandeheguípe cien mil guaraníe japaga va'erã trescientos mil guaraníe oñerrekonekta jey hag̃ua ñandéve ha upévare nañag̃uahẽiha la nañag̃uahẽiha la kórtepe ñanemandu'a japaga hag̃ua la ñane ovligasiónes. Oĩngo ate'ỹgui he'i ndopagaséiva, he'i ni atýi oho, he'i ha mba'érepa la ymave he'i oje ore róga poi orekovra va'ekue, he'i ha ko'ág̃a la ndohanivéi, he'i ha oĩ la fasilida ko'ág̃a avei ojepaga hag̃ua una vé jahakuaa la Ñag̃uahẽna ka'i Oscar Barreto rógape, ñag̃uahẽ ha ha'e oguereko ai la transferencia ijapoha ha entonce ikatu japaga avei la por transferencia. Ko'ág̃ango por transferencia-na tatransferína nde, he'i alguno ha umía entonce ñag̃uahẽ hag̃ua. Ha entonce jareko hag̃ua la ikuénta ha ñatransferi chupe ha entonce ikatu hag̃uáicha upéi ogueruka ñande la ñane comprobante de pago, siempre opa ojapo jey oguerahaka la comprobante de pago oguerahaka jey. Ha ña invita una vez más a todos los usuarios de la Junta de Sanamiento Curuguaty, de la Junta de Sanamiento San Cayetano, oĩramo hína atrasado en su cuota ohasámao tres meses, ikatu og̃uahẽ hína al corte del servicio, upéicha he'i hína kuri Junta de Saneamiento de Kuruguatýpe ojapóta corte ibarrio industrial, barrio Fátima, ibarrio Cerro Corá he'i. Ha upéicha avei Junta de Saneamiento San Cayetano-pe avei ohasáva tres cuota más de tres cuota odevea oñesẽta corte de suministro a partir del próximo lunes. Ha upévape ñag̃uahẽramo arrepeti jey la oreko la sobrekosto, la rekonexxión. Algúno ojekorta ha ojekorta hague chupe de dos tres órape jaipota oñekonekta jeýma chupe. Ha mba'éreiko ndopagáinte la iservísio de águare ndopagái ha por no og̃uahẽ la kórtepe. Ha entónse péva ñame'ẽ la explikasión Micromedidor ome'ẽ ñande la para uso racional del agua potable. Ñame agradecimiento Abel ñande directivo de la radio pe omyakãva hína la radio online omyakãva hína especial avei ndéve ha ambue nde ayudavape ha entonce ja'e a la audiencia ág̃a próximo sábado la once pyhareve ñaime jeýta